Enw fi di Zara Parry a dwi'n colureg o Sir Fôn. Fi fydd yn cynnal y tutorial ar ochr yma i'r wal, ar yr ochr arall mae yna cyfranwyr di-brofiad yn hollol ddall yn dilyn yr instructions gyda fi. Stop oes gynnon ni tro 'ma. Gwen Elin Jones, dwi'n 19 oed, dwi'n dod o Fenllach. Dwi'n fyfyrwraig yn Brifysgol Bangor yn gymryd Cymraeg a Theatr. Dwi'n licio actio, dawnsio a canu. Mae gen i'n actio cymeriad Lisa ar Rownd a Rownd.
Wsos dwytha gafon ni Aled yn neud uffar o olwg ar Gwen. Mae gen i Gwen wsos yma so gobeithio geith hi well hwyl. Dwi'n nabod Aled drw yym cwrs theatr 'da ni'n neud yn Brifysgol Bangor. Y tiwtorial fydd Gwen yn dilyn ydi Avant Garde. Be mae hynny'n feddwl ydy mwy i ochr theatrical a ffasiynol o golur, defnyddio lot o liwia, rhywbeth sa sa'n dal dy sylw o bell. Dyma look sa chdi'n mynd lawr i siop i nol pastry neu rwbath. Neu panad a de ti'n gwbo. Dwi me'wl bod o'n laff fel rwbath newydd i drio. I ddechra os ti isio cymryd yr foundation brush. A lot o avant-garde looks ar yym sioeau ffasiwn a ballu.
Rhaid i mynd dros Luxon. Dwi'm yn gwybod i fod i mynd dros Luxon. Dwi'm yn gwybod.
Os ti'n hapus Gwen, dwi'n hapus.
Eich bach mwy. Efo'r step nesa, dwi am aplaio Scotch Tape i llefydd dwi isio bod yn glir o colur i jyst cadw fo'n glir. O iawn.
Ti'n gwbod be nes i rili enjoio fod yn model oedd o jyst yn relax neis a jyst ista nôl a relacsio.
A wedyn pigo dy liw fatha... Ie. ...dy primary colour. Oce. A wedyn aplaio fo lle ti isio fo. Dwi'n myn' i aplaio fo ll-... A 'dyn os ti isio yr effaith fod yn mwy gry' a a ne' os ti isio contorio'r gwyneb efo lliw... Ie. ...iwsio yym fatha blush brush chdi ne' rwbeth felly.
Concentration weithia' gynnai js mynd off ar petha fi fy hun 'lly ond yym na nesh i enjoio fo. Dwi am tynnu y top off i mi oce? Cymryd y lliw twyll o'r palet a applyio fo Jyst o dan y cheek bone. Be' fatha lluniau gynno fo felly yw? Gei di os ti isio. Os gynno fo m- hanner gwynab os gynno fo efo'r barf 'na. Odd cyfrifiaduron yn glir 'de? Ond dwi me'wl achos dwi rili drwg yn canolbwyntio eniwe. Sut wyt ti yn at Iwan? Yym iawn dwi me'wl. Dwi am mynd ymlaen i neud yr eyebrows dwi a- dwi isio n'w fod yn rili bold ag yn pointy ag yn cryf. Oce. So dwi am ddechre o'r gornel a wedyn gweithio fy hun allan. Oce dwi mynd i fynd ymlaen i yr lip lipstick yy Oce. ...gwefus. Brush dwi'n iwsio especially pan ti roid o ar rywun arall ma'n help ca'l brush 'c'os mae lot hawsach i withio efo. Odd Loxinella bach yn anodd i roi lliw a petha arno fo 'c'os yr odd y fatha blusher a ballu ddim yn mynd blendio fewn. Odd ganddo fo barf mawr ond swn i 'di neud ella jyst y rhan llygad i fyny a jyst 'di gadal fyma. Bach gwahanol yndi? Oce so dwi'n hapus efo ni. Sut ti'n ca'l on? Yym yndw dwi 'di gorffan dwi meddwl. O, bron iawn. Oce, okay, dyna i ddod drond i weld beth ti'n gwneud. Mae'n rili gwyrdd, yn dweud i gwybod. Max yn edrych yn rili dda. Pan nes i rownd i weld gwaith Gwen, nes i cael overwhelming sense o gwyrdd dechrau. A dwi'n cael bod chdi ddifs o du ar yr ochr yeah. yma hefyd i wneud o fatha contod. Yeah. Yna'n dod ar gwynaf i fewn a edrych yn mwy main lle. Yeah.